Nähili o körfe? Tohy berekella. Eý ýok olanlar bir mnjik garaşyň. Eý näme etdiň boldy indi bu. Eý dursana Selim sen bir garaş. Okey Google. Eý Merdançyk nel brat gowmyw eý ýitdiňle senow nirä gitdiň eý öňüräk karoçe iki sany gyz düşdi maňa seni soradylarow nirde Merdançygymyz nirdeow balam diýibow nedeň nomeryňy beräýdimdä onuň. Eý bolýa towy neda saňada ýüz bersem. Aý bolýa bolýa brat bagyşla bagyşla näme boldy. Eý Google hür çäz et sroçno şu multigiň ssenaristine jaň etmeli. Boldy boldy brat meselem ýa-da jaň edýäs. Salawmaleýkim agam. Äheý nähili Merdan gowmy jigim näme bollo. O nähili näme bollo. Hany sen erkek ýaly söz berýän diýdiňä üçünji seria Selimi ikimiz barada bolar diýip. Hä ýok ýok üçünji seria reperler barada bolýa. Soň bolsa futbol. Futbol diýýäňmi? Nä kiçi wagtyň top oýnap ýadamadyňmy? Ullakan bolana özüňem bolup ýörsüň näleý. Biz barada haçan normalny seria bolýa şony aýt maňa indi diýýän saňa. Bolýala jigim zato nähili myhmanlar geldi. Hä? Birinji seriýada bir fotograf bilen sataşdyrdyň. Ikinjide wapşe Grişa diýýämi näme kim ol özüň bir bilýäňmi kimdigini Grişaň. Soňam o iki sany o iki sany şolaň iki. E goýalla Jemşit. Jigim ýazylan ssenari boýunça ýöre kän gürlemeli. E karoçe sesi meň sesime meňzeş oglan. Diňle şu seriýa bara diňe biz barada bolýa düşündiňmi dawaýa özüňe minudym gutarýa. Täze ýylyň bilen hapysa haýwan. Telefonyňa eýeräk zyňdyň öýde. Hiçlaý skoçlars. Ýöre Selim, özümiz daş etýäslaý bu seriýany. Muçigiň ikinji serisi tomusdy, üçünji serisem gyş gelip ýatyr diýýäňmi? Gyş bolsa-da, daşarda garam ýok diýýäňmi? Eý-waý, indi sen buny nädip etdiň? Eý, menem haýran owadan-aý. Öý, beýle bolsa men uçubam bilýän onda diýmek-hä? Duruw, nä adamlar seň ýatyşyňa seretmelimi? Hä? Sana onda bu sere, biziňkä? Aý, bolýa, ýör onda komnataňy bezäp bereýin. Eje bir hili gyýşyk duran ýalyklygy göwünmemi ýa näme? Düzüders, meselemi? Azajyk süýşüräý agam gaýrat et. Näm? Aý bolýa. Ýo ýo çepe çepe çepe. Ýo ýo çalaja çalaja saga saga saga. Ýo ýo çepe çep. Aý. Ýe. Baray bezuwa geç.

Selim, owadan. Diýmek biz täzeliň közirini görýäsda. Wiý Merdan Feris saňa sowadymam a bar. Eee kitap? Gara gözüňe döneýin men bilýän seň okap bilmeýäniňi. Bul fotalbom. Eee buňa seredäýdä. Ýadyňa düşdüma şo günler? Eee ýok. Eee ýesi çesli meňem ýadyma düşenok. Salam okuwçylar. Bu gün bizde barlyk işi. Gaýraty diň ýeriňize geçiň. Häzir men size list paýlaşjak. Şu taýda jogaplaryňyzy ýazyberiň bolýamy? Merdan, Merdan, tur ýatma. Näme boldy?

Öz artykmaç hileleň bilen uçarsyň häzir şu taýdan. Eee, geçen günem gowudyr. Hmm, ne govori, Omar ağan garny çalt ulalçy ýaly, wagtam çalt geçýär. Eee, ýa, wo, wo, Omar aga. Ýadyňa düşýärmi?

Senden-ä bir zat çykar-ow, Selim! Soň bolsa aňyrdan üýtgeşik sesler gelip başlady. Hum, a można mne turýaskiý çaý? Ýe-ma! Pire uçdy söýgä. Hö, çyklop dem al! Soň bolsa Omar aga geldi. Oh, goşalar, nähili gowumy? Hö, Omar aga, bu Dörtgözem-ä aşyk boldy. Oh, Selim jan, öňki ýaly gyzlardan gorkyňokmy indi sen? Omar aga Selimiň bolşuna geň gördi. Aga berk öwrülip başladyň öýtýän sen, hä? Soňam öz gerekmejek maslahatlaryny berip başlady. Diňle onda meni, men kän geçdim bu zatlardan. Meniň maslahatymy diňleseň, hiçem ökünmersiň. Özüňe el alýaň, barýaň, soňam erkek ýaly diýýäň, Sen normalny gyz, men normalny mujik. Hanada maňa şol bir gojala seredip dur. Men oň ýanyna baraýyn, kimiň kimdigini görkezeýin. Soňurak görüşeris, bolýamy? Dawaý! Aslynda şo wagt Omar aga bizi aldapdy. Ol ajygyp prosta nahar iýmäge gitdi. Soň bolsa Selim ömründäki iň erbet ýalňyşlyk etdi. Ol gyzyň ýanyna baryp, Zdrasti! diýdi. Haý, men normalna gyz, senem normalny mujik. Ýöne bu dewuşkaňam gözi kör eken. Ol Selimi halady. Nädip beýle boldy diýseňiz? Menem bilemoga ynanaýyň. Hyhyh. Gaty zabawnyý. He, he, o gün edýäňaý. Klasnyý ussy, kstati. Bu sözlerden soň Selim moşny erä bakdy. Aý-aý. Uçýar tozy. Men özüme guş kellemikäm diýsem, Selim mendenem beter eken. Ol gyza seň murtuň bar diýdi. Diýjidi, haýwan! Şeýdibem Selim öz ýüzüne gyzgyn çaý sepdirdi. Soňam masgara boldy. Ýöne, olar biri-birleriniň göwünlerine ýaradylar. Ýa uje u nýe w golawy. Karoçe şeýdibem Selim bilen Olya tanyşdy. Galan zatlaryny multikde görüň, dawaýyň men ýadadym. Eee, men-ä näme diýjegimem bilemok. Beh, ine on bir ýylam geçdi. Owo, indi täze durmuşym başlaýar. Matematika sapakda ýatybam bolmaýar indi. Näme diňe sen şu zady küýseýäňmi indi sen? Eý, Merdan, oýun! Hä? E mekdebem-ä dyndyk. Indi häzir okuwa synanyşarys-oňa bile gireris. Ondan soň-a bile iş gurnarys. Biznes hemme zat bile ýörederis. Hemme zat. Nälik görýäň, brat? Hawa, hawa. How jan! E, häzir garaş, brat. Barýan, Olýa.

Näme zada? Şunça ýyllardan soň ýene-de görüşmegimize. Içdiňmi?

Gelmeli ýeriň-ä geldiň-ow sen jigim. Taýarmy indi ýaňky diýen zatlaryňa jogap bermäge? Hawa. Telefona ýaň näme diýeniň ýadyňa düşýämi? Hehe, eý näme bolsada özümiz barada aýdyp berdik. Dur sen şu taýda bir garaş dur. Dur-ä dur dur men seni täjirime gowja sowgat edip berjek häzir.